Mambo. Ko. Usandiyo here nhaka? Namurambwi moto wokuzvitonga wakatungidzwa. The first fastest growing economy zimbabwe zita yakatumidzwa sununguko runobatsira vanani gwaka gwakakoshera vanani ko gunochengetwa nanani kana vanhu murimi nyika vagari vayo saka nyika inovakwa nanani nyika inovakwa nanani nyika inovakwa nanani shumba vakati nyika inovakwa nevene vayo kureva zvizvarwa zvemo ndivo vadyi venhaka sandivo vagari vemo leaving no one and no place behind koka Koka kwava kutokoka shasha Zimbabwe is open for business zvinowanikwa munzizi nemumakomo. Muvhu warima chero wachera mune zvirimo. Sakei kusingapwanyike, kusingapwanyike runyararo muZimbabwe ndogurimo. Izorore moyo detembo vandanyorera. Zororai magamba imomo mumasango mamakaperera. Nikita misodzi neropa zvinoera. Muzuva chero munzizi kune vakayerera. Muzvitokisi mumasango pasinawo kuchemera nekuyemera. Happy, happy independence Zimbabwe. Makorokoto Zimbabwe. Amhlophe. For our destiny, for our land and freedom we struggle. For our independence takashaura nziyo dzechimore. Kune nzira dzemasoja. Zimbabwe ndiyo nyika yatakazvarirwa. Vanhu vose muno muAfrica hondo maiona. Maruza imi vapambepfumi imi. mbuya nehanda kufa vachireva achamuka aya mapfupa azorova ngaitora sei toichengeta seiko nyika ino shoko rimwe ravakareva tora gidi diti remuvengi urove our legacy takaimba simudzai mureza as we celebrate our values our laws and policies our national identity tichidada netsika nerudzi gwedu uye miganhu yedu hatingati zari nezvevamwe tichitsipika mitupo nechivanhu chedu standing and fallen heroes who fought for this moment. We honor the heroes, the fathers of this movement. Kana vanhu muri minyika vagari vayo, saka inovakwa nanani? Nyika inovakwa nanani? Nyika inovakwa nanani? Murambwi vakati nyika inovakwa nevene vayo. Tichingotonga. Sununguko rinochengetwa nekubatana tichida nyika yedu. Hatingafukure hapwa ngativanze mhosho toratidza pane ushasha hwedu munyika yedu. Tingasiyana mitupo nematunhu atinobva. Zimbabwe ndiro zita rinotibatanidza pazvitupa zvedu rinotaura kwatinobva. Hakuna imwe ichauya iyi ndoo nhoroondo yekwatinobva. Vision 2030 senyika tiri mugwara ndezvataishuva kuva. Kuya kuya kwehuyo kukuya kuya chibwe. ndimurambwi vashongedza dzimba dzamabwe izvi ndizvo zvatakakwira kuya kumakuva kwatakasiya maruva pamusoro pevhu rehama dzakarova ziva nhasi zuva rekurangarira rusununguko kuka gwakakokwa neropa rinokosha taramba zvinonzi chikomo chiremera vari kure vari pedyo vachitamba nacho kana vanhu imi murimi nyika vagari vayo saka nyika inovakwana nayo nyika inovakwa nanani nyika inovakwa nanani shumba vakati nyika inovakwa nevene vayo happy happy independence zimbabwe kuona budiriro achigadzigwa matara mudhorobha nekumaruva kubvudza yakadira large and small scale miners zvaava negwara kutonga kwamurambo kwasaka nyika ishanyigwe neunaku hwedu nedunhu redu tichidada neunhu hwedu hatingashainigwe ndingasarudza zvangu urongwa hwenyika kutsigira pane kupikisa zimbabwe inyika inodadisa makorokoto amuhlope happy independence zimbabwe amuhlope chibwe chati wedzinoti mambo ura matunhu Sviki.